Ләкин бу темага бер яклы караш. Бу бары тик күз йому гына. Беләсезме, менә мин монда, мине бу нәрсә мине һәрвакыт да сөйләп торырга да сөйли. Тарихта нәрсә бар, шуны белергә кирәк. Бары тик шул милләт, минемчә, өлгергән милләт, минемчә, үзен ихтирам итә ала торган милләт, үз тарихына чын мәгънәдә төрле яктан карый ала торган милләт кенә шулай санарга мөмкин. Менә мин һәрвакытта шушы позицияне яклыйм. Әгәр дә без бары тик үзебезгә ошаганнарны гына эзли башласак тарихта, яисә безгә ничектер күңелебезгә якын булган, күңелебезгә хуш булган темаларны гына эзли башласак тарихта, бу коточкыч хата булачак. Ә бездә хәзер шундый тенденция бар. Әгәр дә без тарихны, әгәр дә сез хәзерге көнне, хәзерге көндә безнең җәмгыятьтә булган тарихка мөнәсәбәтне алсагыз, Без, кызганычка каршы, бары тик каһарманнарны гына эзлибез тарихта. Без эзлибез бары тик матур-матур вакыйгалар гына, мактанырлык вакыйгалар гына. Ә бит тарих ул бик күп төрле нәрсә ул. Төрле яклы нәрсә, күп яклы нәрсә ул. Тарихта матуры да бар, ямьсезе дә бар, каһарманлык та бар, хыянәтчелек тә бар, бөтен нәрсә бар.

Ә төрле-төрле нюанслар, төрле-төрле төсләр. Менә бу коллаборационизм мисалы, минемчә, шулай ук менә шундый бер кызык, гаҗәеп, фаҗигале бер күренеш. Алмания белән хезмәттәшлек итү, төрле формада, гаҗәеп күренеш, фаҗигале күренеш. Ул бит миллионлаган кешеләрнең, дистә меңләгән кешеләрнең язмышы.

Шулай гына бу да тагын бер гомум сезгә шундый бер киңәш дип әйтим яшьләргә. Иң авырын тарихта беләсез нәрсә? Иң авыр нәрсә? Тарихны булган хәл итеп күз алдына китерү. Менә ул ихтиярсыз, менә мин профессионал кеше, мин гомер буе тарих белән шөгыльләнәм. Хәтта миңа да кайвакыт шундый бер мин миндә дә шундый хис туып куя. Мин менә булган хәлне күз алдына башлыйм да, Булган микән бу дип, шундый бер шик тә туып китә, шундый бер фикер дә йөгереп китә инде. Ә менә теге хәзерге көндә, теге смартфон бар, компьютер бар, бөтен техник мөмкинчелекләр бар. Безгә ничектер хәзерге көндә менә андый вакыт булмаган дигән нәрсәдә нәрсәне күз алды алды бик авыр. Менә мин мәсәлән әле төсле телевизорларның ничек барлыкка килгәнен хәтерлим, әйеме? Менә без, мин, иң, минем бәләкәй чакта иң гаҗәпләндергәне булды, беләсезме нәрсә? Телевизорда икенче программага күчерделәр. Менә кечкенә бер аклы-каралы телевизор иде ул, 60 нчы еллар башында. Миңа анда дүрт-биш яшь. Безнең күрше абзый, язучы Газиз Мөхәммәтшин безгә, анау, бу белән без анда дус идек, күчереп күрсәтте, беренче программа, диде. Менә гаҗәп булды, Хәзер сез аңа ышанмыйсыз да, андый мөмкинлек бик кая ул, сез бәлки менә пульт белән генә күчереп утырабыз дип, ә? Ә борынгырак чорларны, яки башка мисалларны алсак, ә менә теге борынгы сугышларны алсак, борынгы шәхесләрне алсак, булганмы ул, юкмы? Хәзерге яшьләрдә һәм гомумән хәзерге җәмгыятьтә бу тарихка караш, әкияткә караш, караш шикелле. Хан заманнарында булган һәм булганмы ул, юкмы? Шундый шиккә туган. Шуңа күрә менә мин һәрвакытта да тарихны бәяләгән чакта тыңлаучыларга да, укучыларга да шундый бер киңәш бирәм. Тырышып карагыз. Менә 100 ел элек тә кешеләр яшәгән, үз фикерләре, үз кайгылары, үз бәхетләре белән. мең ел элек тә яшәгән, алар башка төп шартларда яшәгәннәр, алар өчен бу табигый шартлар булган. Һәм менә сугыш вакыты, ул гаҗәеп зур фаҗига, гаҗәеп зур борылыш, гаҗәеп зур үзгәрү, кешенең бөтен психологиясе үзгәрә. Шуңа күрә бик җиңел бүген әйтергә, болар хыянәтчеләр, болар каһарманнар дип, әйеме? Шуңа күрә сугыш вакытына бәяләгән вакытта төрле төсләрне алып карагыз. Менә кичә генә архив, кичә булдымы әллә өченче көн булдымы, архив Миндә архив идарәсендә сугышка багышланган бер утырыш булды, сугыш тематикасына. Менә безнең монда Казанский обвод дигән корылмалар төзелгән сугыш вакытында. Димәк, алманнар монда, немецлар монда килеп җитсәләр, әгәр дә аларның гаскәрләре аларга каршы шундый корылмалар, махсус оборона корылмалары төзелгән монда. Монда йөзләгән мең хатын-кыз, бала-чага, яшүсмерләр, бабайлар, әниләр барып җир казыганнар кыш 41 нче-42 нче елның кышында. Гаҗәеп авыр, фаҗигале күренеш. Менә сугыш турында без сөйләгәндә гадәттә нәрсә турында сөйлибез? Батырлар, ниндидер зур-зур җиңүләр, дигәнме? Безгә менә беренче чиратта нәрсә күп? Күңелгә килә, фикергә, уйга килә. Менә шушы сугышлар, каһарманнар, алга барабыз, Александр Матросов, Кызыл Байрак, Рейхстаг өстендә юк. Ә сугышның төрле ягы бар. Сугышның төрле ягы барлыгын онытмагыз. Сугышта бөтен нәрсә дә булган, чөнки кеше төрле. Сугышта тыел да булган. Нәкъ мин аны кичәве уйлап утырдым, шул утырышта утырган вакытта инде. Менә биш ел Казан, мәсәлән, тыел шәһәре булып яшәде. Менә мондый кешеләр ничек яшәгән микән? Әбиләр, апалар, балалар ничек яшәгән микән? Менә шуңа күрә коллаборационизм дигән нәрсәгә бәя биргән вакытта мин һәрвакытта да сак булырга чакырам. Тарихны бәяләгән вакытта бары тик ике төс кенә кулланырга ярамый. Тарихны бәяләгән вакытта бары тик штамп куеп, менә бусы миңа ошый, бусы яхшы кеше, бусы начар кеше дип кенә ярамый. Шуңа күрә коллаборационер феномена менә алманнар белән хезмәттәшлек иткән икән ул кешеләр. Хәрби формада, ниндидер административ хезмәттәшлек яисә ниндидер башка, аңа бары тик теге бер төс белән генә, бер караш белән генә карарга ярамый. Не, монда аклау яки гаепләү дигән нәрсәне нәрсәдән тыела. Мондый нәрсәләр минем өчен мин юрист түгел, мин адвокат та түгел, прокурор да түгел. Менә ул хәл булган. Һәм без аңа аек акыл белән карап, менә шушы фаҗигале борылышларга, шушы фаҗигале язмышлы кешеләргә карарга тиеш, игътибар белән карарга тиеш. Һәм һич булмаса аларны аңларга кирәк. Аңлау дигән сүз бу очракта дөрес аңладызмыни? Аңлау дигән сүз монда аңлауны аңлата. Аңлау, ягъни ул гаепләү түгел. Аңлау аларның аклау түгел. Менә монда тагын бер шундый бер куркыныч бар нәрсә бар. Шушы тема белән шөгыльләнәсең икән, мондый миңа бик еш очрарга туры килде шушы караш белән. Әгәр дә Искәндәр Гыйләҗев шушы темага алынган икән, димәк ул фашистларны яклый. Нет, уж, дуслар, әгәр дә Искәндәр Гыйләҗев бу темага алынган икән, димәк, ул теманы аңларга тырыша ул. Ә менә шушы фаҗигане күрсәтергә тырыша. Шушы фаҗиганы хәзерге буынга җиткерергә тырыша. Менә ул безнең тарихыбызда булган. Аңлыйсызмы? Мин бу бер

Чит илләр белән бернинди мөнәсәбәт юк, чит илләргә чыгу юк, контактлар юк, без чит ил турында Арби газеты аша беләбез, Сәем. Чит телләр өйрәнү дигән нәрсә ул безнең өчен экзотика. Ә менә безнең әтинең шундый бер хыялы бар иде, балалары берәр чит телне матур белсеннәр дип. Менә шуннан башланды ул. Һәм безне, Мансур дигән иптәшне беләсездер инде, аның исемен беләсездер инде, Мансур Гыйләҗевны. Без аның белән Казанның 94 нче мәктәбендә укыдык. Чөнки анда бик яхшы итеп, бик яхшы югары дәрәҗәдә алман телен укыталар иде. Һәм менә шул вакытта мин алман телен үзләштерә башладым. Һәм, әлбәттә, аннан соң өстәмә рәвештә дәресләр алдым. Аннан соң инде бер вакыт безнең яшь пионерларны 75-нче ел булды, миңа 13 яшь, 71-нче елда безне ГДРга алып киттеләр, Дуслык поезды Менә бу беренче шундый Алмания белән танышу булды, әлбәттә, ГДР белән танышу булды. Мин анда Бранденбург капкасын да күрдем, Берлинның бүленешен дә күрдем, һәм, әлбәттә, минем өчен теге якта империалистик дөнья, дошманнар, капиталистлар иде. Әлбәттә, әлбәттә, без яшь Ленин пионерлары идек. Шул ук вакытта менә 60 нчы еллар ахырында мин Совет фильмы Мобильская тетрадь дигән фильмны күрдем. Карадым. Кызык өчен карап чыгыгыз әле. Бик интернетта алып табасыз фильмы. Мавицкая тетрадь дип яза. Русча ул 97 га багышланган. 60 ничәнче елда чыккан ул? 67 ме, 68 дә менә бала чакта печән күрдем. Шунда беренче тапкыр мин аңладым, сугыш вакытында татарларның кайберләре Алман ягында булды. Чөнки анда күрсәтәләр Муса Җәлилне, анда күрсәтәләр Габдулла Алишны, аларның каһарманлыкларын. Ләкин шул ук вакытта бөтенләй үк теге Алман ягында булган татарларны күрсәтмичә утыра алмаганнар һәм күрсәттеләр, әлбәттә, аларны бик теге кимсетеп күрсәттеләр, әлбәттә, аларны теге негатив яктан күрсәттеләр. Шәфи Алмаз дигән исемне беләсезме? Ишеткәнегез бардыр. Э, Шәфи Алмаз безнең, э, мәсәлән, 20 елларда инде эмиграциягә киткән, э, эшмәкәр, дипломат, Муса Җәлил белән шулай элемтәдә булган сугыш вакытында. Шәфи Алмаз ролен башкарган иде Рәфкать Бикчәнтәев шушы фильмда. Гәрчә ул аңа бөтенләй ошамаган. Аннан соң ошамаган икән. Ләкин гениаль башкару. Менә шушы кешенең трагедиясе. Анда Галимҗан Идриси дигән тагын бер татар эмигранты бар иде. Аның улы Илдар Идриси, 1944 елда аңа унҗиде генә яшь тулган, ул әле исән, Мюнхенда яши ул. Менә шул Илдар Идрисины Илдар Хәйруллин генә булыгты бит, яшь артист. Шунда мин гаҗәпләнеп калган идем, менә шушы мин ничектер сеңеп калган күңелемә, менә беренчедән, димәк, Алман килеп йөрәм, Алманиягә барып кайту, икенчедән, менә шул фильмдагы хәлләрне күрү. Һәм менә дөньялар үзгәреп китте. Дөньялар ачылды, мөмкинчелекләр ачылды һәм 93 елда мин беренче тапкыр киттем Алманиягә. Ансы бөтен сүтек нечкәлекләрсез алып сөйләп тормыйм. Беренче тапкыр мин стипендия алдым, ун айлык стипендия һәм мин киттем Алманиягә. Әле яңа әле Советлар Союзы бар иде, Советлар Союзы әле җимерелмәгән иде. Германия яңа гына берләшкән иде. Ә бездә үзгәрешләр китмәгән. Һәм мин 90 нчы елда бер ел чамасы Германиядә булдым, Кёлн шәһәрендә, Кёлн университетында. Һәм шунда минем беренче максат иде, әле мин ул тема, темага итәрмен дип, алынырмын дип уйламадым бөтенләй. Һәм Кёлн шәһәрендә мин татарга караган чит телләрдә булган барлык басмаларны актарып чыктым. Эмигрант әдәбиятын немец телендә, төрек телендә, инглиз телендә, француз телендә, инглиз телен белмим, француз, инглиз телен бераз укыйм, француз телен бераз укыйм, төрек телен бераз укыйм, поляк телен бераз укыйм. Бөтен копияләрен ясап, бик күп мәгълүмат туплап кайттым. Беренче тапкыр менә шундый татарча әйтсәк, прорыв ясадым үземчә. Чит телдәге, чит телләрдәге тарихи әдәбиятны татарлар караган Татар тарихына багышланган әдәбиятны бераз ачыклы, ачып, ачып кайттым үзем өчен. Һәм аннан соң басмалар да булды, аннан соң ниндидер тикшерүләр дә булды. Чыгыш ясарга безнең вакытлы матбугатта да чыгыш ясадым. Юнәлеш ачылды дип әйтим. Аннан соң 95 нче елда инде олы рәвештә мин тагын бер Алман стипендиясенә Документларымны бирдем һәм ул Александр фон Гумбольд дигән фонд бар аларда, бик ну, бай фонд дип әйтим инде. Алар миңа мөмкинчелек бирделәр, ел ярым тагын Германиягә барып, махсус тарихи эзләнүләр алып барырга. Мин инде шунда аңлы рәвештә шушы теманы тәкъдим иттем. Менә карагыз, ул вакыттагы теге бездәге булган стереотипларга. Хәтта минем остазым Миркасыйм Госманов, аның исемен беләсездер инде, безнең бөек тарихчыбыз, Казанч Кахаш инде мәрхүм, әйме, безнең тарихыбызда шундый зур, тирән эз калдырган шәхес. Урта гасыр тарихын өйрәнүче, безнең татар мәдәнияте тарихын өйрәнүче бик феномен, бик зур шәхес. Менә шушы Миркасыйм абый миңа әйтте, Искәндәр, энекәш, бу җегетем дип әйтә бит, бәлки бу теманы тәкъдим итмәссең? Сак бул, сәясәткә кереп китүең бар. Чөнки чыннан да монда тайпылмыйча үтү шактый кыен. Йә син мактый башлыйсың, йә син хурлый башлыйсың, икесе дә дөрес түгел. Шакыр аның әйтте, бәлки син бу темага алынмасын, бәлки башка тема белән дә шөгыльләнерсең. Ләкин мин инде инде дәртләнеп киткәнем, чөнки мин азмы күпме менә бу тема белән таныша башлаган идем инде. Журналист янына мин ел ярым Кёльндә яшәдем, төрле-төрле архивларда шөгыльләндем, төрле-төрле китапханәләрдә китаплар укыдым, газеталар, журналлар укыдым. Берлинда, Потсдам, Кобленц, Фрайбург, Мюнхен, санап чыктым аннан соң, Германиядә 60 шәһәрдә булган үз гомеремдә.

Менә аларның архивында фотога төшереп бирәсең, диде. Бөтен теләгән документларын фотога төшереп. Ике шарт белән, тавышсыз булсын ул һәм мидсез булсын ул, блик, блиц, вспышкасыз булсын. Шулай итеп мин материал тупладым, ахыр чиктә кызык, минемчә, шактый кызык материал килеп чыкты. Шуннан соң инде туксанынчы еллар ахырында мин диссертация яздым, монографияне бастырып чыгардым. Монография вакытта, әле, дөресен әйткәндә, ул вакытта тарихка караш либералрак иде бүгенгегә караганда инде. Ничектер, төрле тематикага кара, мөмкинчелекләр ачылган иде. Әле мине ул вакытта нык контакт итәмәделәр, ә киресенчә, мактадылар ул китап басылып чыккач. Туксан.

Беренче гамәлләр, кыскарак борын бирү. Мин күпме вакытым бар, Айдар, син алып оештыручы. Торса? Әйе, ике генә. Хорошо. Отлично. Димәк, менә ни өчен Алмания, беренчедән нәрсә, шуннан башлыйбыз. Үзенең сугыш алып барган вакытта үзенең көчләренә генә ышанмыйча, башка халыкларга таянырга булды. Чөнки, менә карагыз, шундый бер гаҗәп бер нәрсә бар, национал-социализм идеологиясе. Сез барыгыз да беләсез, ул хыянәтчел, расистик идеология. Ул башка халыкларны, әлбәттә, кимсетеп, аларны түбән дәрәҗәле халыклар дип бәяли. Һәм ал, э, национал-социализм теориясендә халыкларны бер, берничә сортка бүленгән. мәсәлән, аларга якынрак халык, әлбәттә, немецлар, иң алманнар, иң югарырасы, иң югары дәрәҗәдәге халык. Аларга якыная, ләкин алар белән бер баскычта тора алмый, мәсәлән, шведлар, Норвегия халкы, Дания һәм башкалар. Аннан соң түбәнрәк дәрәҗәдә инде башка Европа халыклары бар. Тагын да түбәнрәк дәрәҗәдә славяннар, ну, төркиләр әле ничектер югарырак. Һәм инде иң түбән баскычта, һәм бу сәясәт һәм бу карашның нәтиҗәсен барыгыз да беләсез, ул яһүдләр, чегәннәр, башка. Һәм сугыш башланыр алдыннан, һәм бер атна калганда, Алманиянең хәрби штабы утырышларының берсендә әйтелгән иде. Беркемгә дә сугыш барышында корал бирелергә тиеш түгел. бер башка халык вәкиленә дә бер бернинди очракта да халык, бернинди башка халыкка корал бирергә тиеш түгел. Һәм аңлатма бирелә. Чөнки ниндидер шартлар туарга мөмкин, ул коралны безгә каршы боралар. Менә шундый аларның бик гади логикалары бар иде. Алманнар сугыш алдында башка халыкларга таянырга планлаштырмаганнар. Алар планлаштырган ике-өч Ике-өч ай күп булса эчендә алар советлар союзын формаль итәчәкләр һәм бетте шунда. Чөнки 39 нчы елда сугыш башланды, Европа халыклары Алманиягә бернинди дә җитди каршылык күрсәтә алмадылар. Ике-өч атна эчендә зур-зур Европа дәүләтләре җиңелде, тар-мар ителде. Эйфория, Алмания иң көчле. Стратегия ягыннан да, антропологик яктан да, сәясәт ягыннан да, хәрби яктан да, корал ягыннан да, бөтенесе бер бар яктан да тулысынча эйфория бар. Һәм менә алманнар Советлар Союзына каршы сугыша башлап җибәрәләр. Планнарда башка халыкларга таяну юк. Әлбәттә, славяннар бик түбән дәрәҗәдәге халык, ләкин тора-бара бу караш үзгәрә.

Үзенә күрә ул, татарча әйтсәк, бу урысча әйтсәк, про запас, союзники про запас. Алар уйлый башлыйлар, әгәр дә без менә бу сугышны тагын да, бу сугыш тагын да сузылып китсә, әгәр дә безнең резервларыбыз, кеше резервларыбыз җитмәсә, без уйларга тиеш киләчәк турында һәм киләчәктә безгә кемгәдер таянырга кирәк булыр, бәлки. Үтүләр өчен сак кына уйланулар кирәк бит. Кемнәргә таянып була? Советлар Союзы күп милләтле халык, ә күп милләтле дәүләт. Күп милләтле дәүләт колосына Ленинага хнагах итеп күрсәтелә. Алмания пропагандасы сугыш алдыннан бары тик шуны әйтә, Советлар Союзы зур дәүләт, күп милләтле дәүләт, һәм ул милләтләр үзара бик талашып яшиләр, бөтенесе урысларны яратмыйлар, нәфрәт тараталар урыслар, һәм бер генә төртсәң, бу дәүләт җимерелеп бетәчәк. Короче. Димәк, менә шушы күп милләтлелек немецлар пропагандасы өчен үзенә күрә бер ничектер бер гарантия була. Алар шулай уйлаганнар, менә без хәзер шушы халыкларга ниндидер вәгъдәләр бирсәк, үтәмәсәк тә, вәгъдә бирсәк, алар безгә безгә ярдәм итәчәкләр, руска каршы күтәреләчәк. Чөнки алар бары тик рустан котылырга хыяллана. Бу пропаганданың, пропаганданың да Розенбергның карашлары, Альфред Розенберг төп пропагандист, алар белән шушындый карашта булган сугышлар. Ләкин төрки халыклар монда бер ниндидер бер аерым бер урында торган. Төрки халыклар монда әлбәттә төркиләр, Кавказ төркиләре, Орта Азия төркиләре, Идел-Урал төркиләре, алар өчен ниндидер бер үзенә күрә бер башка караш. формалаша. Чөнки алар мөселман. Алманнар азмы күпме ислам диненә, ну, ничек дип әйтик инде, бик җылы каралганнар дип әйтеп булмас, ләкин һәрхәлдә ислам диненең антиколониаль, анти-инглиз дип әйтик инде, антифранцуз, антирус тенденцияләрен файдаланырга була.

Димәк, алар менә шушы тарихи мисалга таянганнар, тарихи хәлләргә таянганнар. Дүнче дөнья сугышында алманнар мөселманнар белән бергә булганнар, мөселман дөньясы белән бергә булганнар. Мөселманнар, бигрәк тә Төркия, Госман империясе, Германиянең союзнигы булган. Бу, димәк, ислам дөньясына таяну мөмкинчелеге. Икенчедән. төрки фактор. Бердәм төрки халыкларның төрки халыкларның бердәм идеологиясе, төркичлек идеологиясе алманар өчен якын дип күренгән. Һәрхәлдә алар шулай уйлаганнар. Бу төркичлек, төрки халыкларның бердәмлеге теориясе безгә якын, ул безнең милли карашларыбызга якын, ул безнең шулай ук ниндидер союзник булырга мөмкин, без фикердәш була алабыз дип исәпләгәннәр. Димәк, монда менә шушы мөселман факторы, төрки фактор, үзенә күрә ниндидер роль уйнаганнар һәм алманнар аларны үзенең алдагы эшчәнлекләрендә, менә шул халыкларга хезмәттәшлеккә тарту эшчәнлегендә файдаланырга булганнар. Әлбәттә, монда тагын иммигрантларның позициясен кайбер алман галимнәренең позициясен әйтергә була, чөнки алар һәрвакытта да, бигрәк тә зур-зур алман галимнәре, шәрык көнчыгыш белгечләре, алар менә шушы төрки дөньяга игътибар күрсәтеп күрсәткәннәр, игътибар белән караганнар һәм һаман да җитәкчелеккә шул нәрсәне, шушы фикерне җиткерергә тырышканнар, менә төркиләр, төрки халыклар, төрки мөселман халыклар, алар безгә ярдәм итә алалар, без аларга таяна алабыз, ә кемнәр, катәрләр? Һәм менә игътибар итегез, Бер мең тугыз йөз утыз алтынчы елда Германия беренче тапкыр төрки халыкларга багышланган зур шундый бер тарихи эзләнү дөнья күрә. Ул Герхард фон Менде дигән профессор булган иде. Һәм ул Герхард фон Менде дигән профессор төрки халыклар буенча тарихы буенча белгеч ул.

Алар арасында төрле халык вәкилләре. Шулай бит? Шуннан соң моны ничек күрсәтер микән? Менә башлап йөрдем. Сезгә. Бу темага мин тукталып тормыйм. Гомумән, мөнәсәбәт шактый начар булган. Йомшак кына әйткәндә шактый начар булган. Совет әсирләренә мөнәсәбәт алманнар тарафыннан гаҗәеп дәрәҗәдә начар булган. Мәсәлән, инглиз яки американ яки француз әсирләренә андый мөнәсәбәт булмаган. Ну, моның сәбәпләре турында артык сөйләп тормыйм. Ләкин Алмания уйлана башлый. Менә август ахырында, мәсәлән, инде алар кулында 2 миллион совет әсире бар. Аларны нишләргә? Аларны ашатырга кирәк, аларны ничектер асарга кирәк, аларны ничектер сакларга кирәк, дигән сыман. Һәм менә әкренләп-әкренләп менә шушы факторлар, төрле-төрле факторлар Алманиягә шундый фикергә китерәләр, бу төрле халыкларга без таяна алабыз дип, рус булмаган халыклар. Чөнки төрки факторы бар, мөселман факторы бар, эмигрантларның позициясе бар, алман галимнәренең позициясе бар. Кинәт кенә менә бу әсирләрнең саны артып китте, алар турында уйларга кирәк, нәрсә эшләргә алар белән. Һәм әкренләп-әкренләп шундый фикер туа. Әгәр дә без Сак кына булса да, йомшак кына булса да, шушы Көнчыгыш халыклары, төрки мөселман халыкларына әрәм булды. Дә, төрки мөселман халыкларына таянсак, бәлки безгә файда булыр. Һәм менә шушы фикергә килеп, Кырык беренче елның август ахырыннан хәрби әсирләр лагерьларында махсус комиссияләр эшли башлый. Әлегә бу әле бернинди тәгәрәге зур-зур хезмәт эше турында сүз түгел, ләкин август ахырында, әле кырык беренче елның август ахырында, димәк, сугыш башлануына ике ай, Махсус Көнчыгыш министрлыгы дигән Розенберг җитәкләгән, Альфред Розенберг җитәкләгән министрлыкның махсус комиссияләре оештырыла. Һәрбер комиссиядә егерме-егерме биш кеше. Монда сүнде Айдар. Таптырмыйча булмас. Һәм алар менә Советлар Союзы территориясендә, бигрәк тә Украина һәм Белоруссия территориясендә булган хәрби әсирләр лагерында, лагерьларында эшли башлыйлар. Бу комиссия составларына алманнар кертелә һәм эмигрантлар кертелә. Мәсәлән, менә безнең татар махсус шушы татар әсирләре белән эшләү өчен оештырылган комиссия составында атаклы, соңрак атаклы галим Әхмәт Тимер булган. Әхмәт Тимер ул вакытта 41 елның 17 июнендә күз алдына килә. Карагыз, Хамбург университетында диссертация укыган. Һәм ул Алманиядә яшәгән, Алманиядә үзенең эшчәнлеген, фәнни эшчәнлеген алып барган һәм соңрак менә 43 нче елга кадәр шушы татар хәрби әсирләрендә эшчәнлек алып барган. Менә шулай итеп алар, әгәр дә сез кызыксынсагыз, ничек эшләгән ул комиссияләр, менә сез табыгыз. Кемнең? Ә, Әхмәт Тимернең төрек телендә шундый бер бик зур сүзләре бар, 60 ел Алмания дигән әйе. 60 ел дәвамында Алмания белән бәйле булган, анда эшлә, эшләгән, анда уку, уку, укыткан, анда, димәк, яшәгән. Һәм аның менә шушы, ә, ә, шушы комиссияләр эшчәнлеге турында бик кызыклы фикерләре бар һәм документлар китерелгән бу китапта. Шуннан соң. Әкренләп-әкренләп сугыш алманнар планлаштырган сценарий буенча бармагач, әкренләп-әкренләп 41-нче елның ахырына алманнар шундый фикергә киләләр, Так, блицкриг дигән нәрсә, ягъни яшен тизлегендә барган сугыш барып чыкмады, Мәскәүне алып булмады, сугыш сузылып бара, сузылып китә, әйдәгез әле без. Менә шушы төрки-мөселман халыкларына таянырга тырышып карыйк әле. Шушы мөселман халыкларны үз ягыбызга тартып карыйк әле. Һәм менә шушы комиссияләр, шушы, алар партик нәрсә белән шөгыльләнгән? Алар исемлек төзегәннәр алар комиссияләр. Алар бер, нинди бер пропаганда алып бармаганнар әле башта. Алар, исемлек төзегәннәр, кемдә нинди белем бар, югары белем, урта белем, нинди караш большевикларга, нинди караш дингә, нинди караш коллективизациягә, нинди караш урысларга. Алар шундый сораулар биргәннәр. Менә Сәләм шул Әхмәт Тимер татарча сөйләшеп йөргән, әсирләр арасында кем татар икәнен белә, татар яки башкорт, алар белән сөйләшүләр алып бара.

Шундый карар кабул ителә, махсус рәсми карар, ул Көнчыгыш легионнар төзү турында шундый бер приказ. Менә монда күрәсез сез, нинди легионнар барлыкка килә. Игътибар итегез, беренче булып әнә Төркестан, Кавказ мөселман, әрмән, грузин, Дигәннәре барлыкка килә. Күрәсең, ә Кавказ мөселман икән икән, соңрак ул Төньяк Кавказ легионына һәм Азербайҗан легионына бүленә. Аннары соң, игътибар итегез, тагын бер гаҗәп бер бер каршылык дип әйтмәгән, грузиннар, әрмәннәр шулай ук төрки легионнары дип саналалар. Гәрчә грузиннар да, әрмәннәр дә төркиләр түгел, әмма һәм Төньяк Кавказда да, игътибар итегез, анда актив балкарлар. кулланыла иде. Алардан башка бит Дагыстан халыклары шактый башкалар, төрки булмаган халыклар. Ә менә игътибар итегез, нидер Урал регионы, гәрчә татар исемлекләре шул август 41 елның августыннан төзелә башласа да, Идел Урал регионының төзелеше турында боерык бары тик августта гына. Бетерелә инде аңа купюралар һәм легионга илле бер ал легионны, димәк, байрак 42 нче елның 6 нчы сентябрендә тапшырыла. Димәк, 6 нчы сентябрь 42 нче ел рәсми рәвештә Идел Урал легионы оештырыла. Димәк, бу шундый бер зур структура барлыкка килә, аны оберкомандер Вервермахт дигән Әни хәрби көчләренең төп командасы астында Көнчыгыш легионнары дигән структура барлыкка килә. Һәм аны җитәкче кылган, җитәкче булып кылган генерал-майор Ральф фон Хайденбург. Менә сез карагыз хәзер иң зур активлык алманнарның менә шушы хәрби берәмлекләрне төзүдә 42-43 елларга карый. Кырык икенче, кырык өченче елларына карагыз. Ул кырык өченче елда, кырык өченче, кырык икенче елда беренче легионнар, беренче батальоннар төзелә. Рөхсәт ителә бары тик шушы легионнар составында бары тик батальон дигән, батальоннан зуррак берәмлек төзергә ярамый. Батальон 901 мең кеше ул. Димәк, менә исәпләп карый аласыз. Менә, мәсәлән, Төркестан легионында ничә батальон төзелгән, 14 батальон, димәк, ул күп булса 14 мең кеше. Идел Уралда, күрәсез, җиде җиде батальон димәк, җиде җиде мең кеше. Барлыгы, күрәсез, 53 батальон төзелгән, бу 42-нче, 43-нче ел дәвамында 53 батальон, бу, ягъни мәсәлән, күп булса 53 мең кеше. Бөтен бөтен халыкларда. Аларның бөтен структуралары Польша территориясендә урнаштырылган, Радом шәһәрендә аның җитәкчелеге менә шул генерал фон Хайдендорф Радом шәһәрендә утырган һәм шушы тирәдә төрле-төрле кечерәк шәһәрләрдә булган шушы легионнарның төп лагерьлары. Алар, димәк, лагерьлардан Аның процедурасы шактый катлаулы булган, әлбәттә. Башта менә шушы исемлекләргә таянып, хәрби әсирләр лагеренда пропаганда алып бара башлыйлар. Кем легионга күчәргә тели, кем үзенең илен азат итәргә тели, кем большевикларга каршы сугышырга тели. Монда теге көчләп кертү легионга нигездә булмаган. Анысына кайвакыт безнең газетта шулай язганнар иде заманында. Рафаэль Мостафин да Муса Җәлил турында язганда әйтә бит, аларны көчләп тотырганнар легионга. Кешеләрне көчләп тотыру нәрсәгә кирәк ул? Менә монда логиканы күрдем, әйеме? Ни өчен немецларга кешеләрне көчләп үк аларның ихтыярларына каршы шушы легионга кертү, беркетү? Чөнки аларга бит трициметрәмсә корал бирергә туры киләчәк. Ә моңар бу кешеләр, аннан соң ул, әгәр дә алар көчләп кертелгән икән бу дөньяга, алар бит шул коралны аннан соң алданнарга каршы бора алалар. Менә монда структурасы әйтелгән, кайда алар ничек барганнар, менә мәсәлән, алар хәрби әсирләр лагерьларына күчеп күчергәннәр башта беренче лагерьда, бу менә Остров Мазовецкий дигән шәһәрчектә, Польшада, аннан соң тагын Форлагерь дип аталган, ул анча Беренче дибәйт инде Седлицеда булган, монда татар Седлица дигән бер кечерәк шәһәрчектә. Аннан соң инде һәр легионның үзенең төп лагере булган, менә күрәсез, монда күрсәтелгән, Азербайҗан легионы һәм безнең Идел Урал легионы, Едлино дигән шәһәрчек, Радом астында кечкенә шәһәрчектә урнашкан булган. Менә кайда урнашкан булганнар, алар бөтенесе якын, якын, якын җирдә булганнар. Менә карагыз сез кем нинди халыкларны керткәннәр. Бу рәсми приказлар буенча, рәсми боерыклар буенча, алар немецларның классификация буенча мин монда тәрҗемә генә иттем. Кемнәр кертелгән? Менә Төркестан регионына кемнәр кертелгән? Азербайҗан регионына, Төньяк Кавказ регионына кемнәр кертелгән? Бу милләтләрне барыгыз да беләсез микән сез, әй? Мәсәлән, Төньяк Кавказ регионына кертелгән.

Мин монда өстәрәк әйткән җиде батальон турында. Димәк, Идел-Урал легионы составында барлыгы ахыр чиктә шушы 42 нче, 43 нче елларда җиде батальон төзелгән. Җиде батальон төзелгән. Һәм аларның язмышы монда күрсәттем мин әнә. Батальонның Идел-Урал легионының җитәкчесе итеп алма майоры, майор Оскар Панзекин дорф куела. Ул бик шактый өлкән кеше була, ул 1895 нче елда туган, күз алдына китереп барды, мин аны Сугышка караучы кырык ничә яшь була инде, иллегә якын юк шикелле. Майор, кырык ничә яшьтә майор, димәк, ул хәтле югары дәрәҗә офицер булмаган, соңрак ул подполковник дәрәҗәсен ала. Татарча белмәгән, русча белгән, украинча белгән, күпмедер вакыт Мәскәүдә Алматы илчелегендә эшләгән һәм Гадәттә батальон бүленгән һәрбер батальон, бу һәрбер батальон бу бүленгән роталарга, дүрт биш рота, һәрбер ротаның, гадәттә, менә шушы роталарның, димәк, батальонның җитәкчеләре алманнар булган, монда исемнәр билгеләнеп булганнар, исемнәр күрсәттем мин әнә, алманнар булган, ә менә роталарда ике ротасының җитәкчесе татар булган, ике ротасының җитәкчесе алман булган. Димәк, бу легионнарда, әле бу батальоннарда, Татарлардан тыш, әле алманнар да булганнар. Мәсәлән, һәрбер батальонда кемендә 40-50 алман кешесе булган. Менә миңа соңгы берничә ел элек бер алман егете, ну, егете дип инде, алман кеше язып җибәргән иде. Минем әтием, яки бабам дип хәтерләмим, фотоларын җибәрде. 827 нче батальонда булган дип, аның фотоларын җибәрде, татар формалары белән алып барган ул фашларга каршы.

партизаннар ягына күчә. Аларның язмышы шактый катлаулы. Күбесе алар һәлак булалар шул сугышларда, партизаннар партизан отрядларында сугышып алманырга каршы инде соңрак кире кайтканнар фильтрация көтә һәм күбесен аннан соң советлы лагерьлар егерме унбиш егерме ел аннан соң һәрбер менә шул соңрак иленә кайткан кеше шушындый язмышка дучар була. Менә монда кайбер фотолар. Безнең татар легионерларының униформасы. Менә майор Оскар фон Зекендорф шушы инде ул, шушы абзый. Нинди бүләкләр бүләшеп йөри. Үзенең тормышы да була, мәдәни тормышы да була, күрәсез, легионда үзенең оркестры да булган. Менә легионерлар төрле-төрле вакытларда нидер тамашаларга да җыелганнар, үзенчә алманнар ул аларның теге ничек дигән рухи мәнфәгатьләренә карап торырга тырышканнар иде үзенчә. Ләкин менә шушы беренче батальон баш күтәргәннән соң алганнар, үзегез күрдегез, мин моны әле бөтенесен һәрберсен сөйләп тормадым, 826 нчы, 827 нче батальоннар, алар бөтенесе дә Теге төп сугыш барган аренадан, сәхнәдән ерак, арырак урнашкан. Кемдер Көнбатыш Украинада, соңрак кайбер батальоннар Франция, Бельгия, Голландиядә бар. Күбрәк ниндидер саклау, төзелеш функцияләрен үтәгәннәр, складлар саклаганнар, станцияләрне саклаганнар, күперләр саклаганнар һәм башкалар.

Бу хәрби хезмәттәш. Менә бу хәрби фаҗига дигән килде. Менә гомумән монда сан турында әйтәсем килә. Менә әгәр дә 7 батальон төзелгән дип әйтәбез икән, ну, әйдәгез, күз алдына карыйк. 7 батальон ул якынча 7000 татар хәрби әсире менә шушы хезмәткә алынган. Ләкин бит әле беренче фазалар, беренче баскычлар бар. Димәк, минем фаразлавым буенча, шушы легионның төрле-төрле структуралары, ягъни беренче лагерьлары, аннан соң шушы, шушы, шушы юнәлештә хәрәкәт иткән шәхесләрне алсак, барысын да, шушы саннарны алсак, ул, минемчә, булып чыга, егерме биш-утыз мең, иң күп. Димәк, менә шушы батальон, шушы легионский дип корал, ул безнең татарның 25-30 меңнең фаҗигасы. Һич кимеми. Һәрхәлдә, менә бу сугыштан соң булган фильтрация эшләре,

Чөнки әле менә Германия үтә әле бу хәрби хезмәттәшлекнтән тыш сәяси структураны төзегән һәм сәяси яктан да менә шушы хәрби авантюраны тәэмин итәргә тырышкан. Менә, мәсәлән, Көнчыгыш министрлыгы дигән структура бар Германиядә сугыш вакытында һәм аның составында махсус төрле-төрле халыклар белән эш алып бару өчен структуралар төзелә, төрле-төрле кешелек оешмалары. Без аны Аны немцлар аларны ләкш теле дип атаганнар. Без аны атыйбыз җит татар документларының җитәкчелек оешмасы дип атала. Ул димәк пропаганда өчен җавап биргән, төрле төрле социаль яктан тәэмин итү, яралы солдатларны тәэмин итү, ниндидер мәдәни эшләр алып бару өчен җаваплы булган, анда бер шулай ук беренче германлар кеше булган. Шушы оешманы җитәкләгән

Шактый өлкән булса да. Менә шул оешмага аннан соң менә төрле-төрле татар эмигрантлары кертелгән, татар галимнәре кертелгән, Алманиядә яшәгән. Һәм менә бу оешма ахыр чиктә татарча газета чыгарган, Идел Урал газетасы. Әгәр дә сез кызыксынсагыз, ул интернетта бар, Идел Урал газетасы. Ул, димәк, Идел Урал газетасы 42 елның ноябреннән башлап, 45 елның мартына кадәр чыккан.

оригиналда. Шунысы гына кызык, Алмаз Бигнизоров китапханәсе Берлин китапханәсендә бу газетаның саннары бары тик 43-нче елның августында булган. 42-нең көзеннән август 43-нең августына кадәр бер сәгатьтә. 43-нең августында Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре куыла алды.

Менә бу Көнчыгыш министры каршындагы татар җитәкчелек оешмасы бу чыгарган Татар әдәбияты дигән журнал. Минем хәтердә минем кулда бер аның бер саны гына бар, дүртенчесен ул дүрт сан чыккан була. Аннан соң германча татарча белешмә дигән шундый кечкенә журнал чыккан. Ике телдә, татарча һәм алманча. Һәм менә бу сәяси хезмәттәшлекнең иң югары ноктасы, 40 Дүртенче елның мартында Грайфсвальд дигән шәһәрдә Идел-Ура халыкара корылтае уздырыла. Идел-Ура халыкара корылтае аның брошюрасы да чыккан соңрак бөтен теге карарлары белән, бөтен чыгышлары белән, бөтен документациясе белән ул шулай ук басылып чыккан, ул бар. Аны таба аласыз, минемчә, интернетта да була, әгәр кызыксынсагыз. Шунысы кызык, беләсезме, менә шушы Идел Урал корылтаенда 200 гә якын делегат катнашкан татарлар, легионерлар да, ниндидер монда хезмәтләр башкарган сәясәтчеләр дә, эмигрантлар да, димәк, эшчеләр дә, 200 гә якын татар кешесе катнашкан, ул ни бер өченче-бишенче март, өч көн рәттән эшләгән ул, Краевск шәһәрендә. Татарлар сөйләгәннәр үзләренең дәүләтчелеге турында, үзләренең хыяллары турында, үзләренең якты киләчәге турында, Алмания имеш аларга булыша, үз бәйсезлеген алырга, үз дәүләтчелеген төзергә. Алманнар беркайчан да бер халыкка да дәүләтчелек вәгъдә итмәгәннәр. Менә ул шундый зур фаҗигале каршылык, әмма бөтен документларда күренә ул. Беркайчан да Алмания бер халыкка да дәүләтчелек вәгъдә итмәгән, бәйсезлек вәгъдә итмәгән. Алманиянең бөтен документациясенә менә мин карадым аны, пропагандик, пропагандистик материалларын да карадым, чыгышларын да карадым, әйе, идеологик төп нигез булган барлык материалларны алсаң, бер җирдә дә башка халыкларга дәүләт бүләк итәбез дигән сүз юк. Бар бит шундый томанлы шундый фикер йөртү. Без бергәләшеп, как большевикларга каршы сүтеп көрәшәбез, башка халыклар Алманиянең көчен таныйлар, алар безнең көчебезгә таяналар, алар бер без бергәләшеп азатлык өчен көрәшәбез, ирек өчен көрәшәбез. Һәм без бергәләшәбез. Ә татарлар сөйләшкән сүз дәүләт. Чиләк турында без дәүләт төзибез, Гитлер безгә ярдәм итәчәк дип дәүләт төзергә һәм башкасы, һәм башкасы, һәм башкасы. Менә татарлар бер төрлечә күргән киләчәкне, алманнар икенче төрлечә күргән. Тагын бер каршылык, тагын бер фаҗига. Менә бу хәрби, бу сәяси хезмәттәшлекне алсак яки сәяси якны алсак, монда без әйтә алабыз, бу эшчәнлектә Әхмәт Тимер катнашкан башта.

Чеп-чи комиссар. Осталыгы юк сәясәт өлкәсендә. Әхмәт Тимер дип галим, шулай ук сәясәтче түгел. Әхмәт Тимер шундый менә шушы конфликтлар булган вакытта бер ничек дип әйтик, үзенең тәҗрибәсезлеге аркасында казаклар белән берләшеп, үзбәкләргә каршы инде петициягә кул куйган да, шуның белән аннан соң карьерасы тәмамланган.

Истәлеген сорап куеп менә сез, Әхмәт әфәнде, шулай, шулай, шулай, шулай, шулай. Менә шундый сорауга җавап бирегез, шундый сорауга җавап бирегез. Германиядән Истанбулга хат яздым мин. Миңа нинди җавап килгәнен беләсезме? Хөрмәтле, хөрмәтле милләттәшем Искәндәр әфәнде, мин бик кызыксынып сезнең сорауларыгызны укыдым. Сез шундый авыр тема белән, мин якынча әйтәм, мәгънәсен әйтеп, шушы тема белән шөгыльләнүегез бик зур бурыч, бик зур вазыйфа. Мин сезгә фәнни эшегездә зур уңышлар телим. Уку хисе, беләсез, бу менә менә мин аны бик күргәнем бар, ул мигрантлар сугыштан соң Европада калган, Европа илләрендә уку тышкычлар җыйна ул кешеләр өчен. Һәм аларда 90 нчы елларга кадәр, 20 нчы исәпләргә кадәр, 23 нче исәпләргә кадәр исәннәр иде. хокук хисе яшәде. Аларны, аларның бөтен гомерен шушы хокук хисе алган. Гаҗәп күренеш, күрәсең, менә тетрәндергеч шундый бер аралашу булды, менә андый кешеләр белән мин аралаштым. Алар бер яктан милләт өчен көрәшәләр, милләт турында сөйлиләр, милләтнең киләчәге турында хыялланалар, имеш, советларга каршы, әйме. Инде бит инде советлар союзы да юк хәзер 90 чор, ә хокук хисе бар.

Ой, дусларым, шулай иттереп менә, әйдәгез, менә шунда мин тәмамлыйм, ә? Менә тема бик зур. Әйме, мин аны аерым монда һәр бер сюжетта тукталсам да, һәр бер сюжет турында бер мәсьәлә кайбер якын алса, бер аерым шәхесләрне алса, бер конкрет якларны алса, әйме, печәнлекнең менә шу хезмәттәшлек белән хәрби хезмәттәшлек, аерым журнал турында сөйләшеп булыр иде. Нидер сорауларыгыз туса, минем менә китапларга мөрәҗәгать итегез, миңа языгыз, сез бит монда минемчә бик кызыксанучы татар яшьләре. Ләкин тарихка битараф булмагыз, тарихның бөтен якларын да күрергә тырышыгыз. Бу авыр тема, бу катлаулы тема, бу четерекле тема. Менә хәзерге вакытта һаман яңадан китте шундый бер шаукым дип әйтик инде. Тагын менә ниндидер төрле-төрле сәер генә бәяләмәләр ишетергә туры килә. Яңадан шундый фикерләр ишетергә туры килә, Искәндәр Гыйләҗев үткән белән шөгыльләнә икән, менә фашистларны яклый, яңадан килеп чыкты бу сүзләр. Мин монда акланырга дип әйтмим бу сүзне. Мин үз юлым белән барам. Бу хәл булган икән татар тормышында, совет тормышында, совет халыклар тормышында, аны белергә кирәк.

Мәсәлән, шушы Муса Җәлил кебекләр су ни немецка каршы эшчәнлек алып барган кайберәүләр әйтә. Кайберәүләр күбесе уйлаганнар. Әсир әсирләр лагерендә әрәм булганчы, әйдә әле мин теге якка күчим дә, аннан соң күз күрер нәрсә булыр дип фикер йөрткәннәр.